Merħba, u dawn huma l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Fejn aħna ninfurmawkom b'dak kollu li jkun qed iseħħ fil-proġetti tat-toroq tagħna sabiex nagħmlulkom ħajjitkom iktar sempliċi. U fuq xi se nitkellmu din il-ġimgħa? Fuq il-bini mill-ġdid ta' Triq Ġorġ Borġ Olivier. U mbagħad se nitkellmu daqsxejn dwar it-tiswijiet ta' emerġenza max-xatt tat-toqba tal-Birgu. Infrastructure Malta għaddejja bil-bini mill-ġdid ta' Triq George Borconi-Viri Rabat. Din it-triq hija fost l-ewwel 120 triq residenzjali li Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid din is-sena. Minkejja li hi triq residenzjali, Triq George Borconi-Viri hija arterja ewlenija fir-Rabat u fir-rotta lejn Ħad Dingli, il-Buskett u l-inħawi. Għalhekk qed tinbena mill-ġdid biċċa biċċa biex qatt ma tingħalaq kompletament. Bħalissa għaddej xogħol fil-parti ta' quddiem ta' Triq il-Kunvent tad-Dumnikani. Infrastructure Malta qed tħaffer triq biex jissaħħu s-sistemi taħt l-art li jipprovdu servizz tal-ilma, elettriku u internet lir-residenti fl-inħawi. Qed isir ukoll titjib fil-bankini qabel ikun jista' jsir wiċċ ta' asfalt ġdid. Xogħol simili għaddej fi Triq Ħal Tartarni li tinfed magħha fid-direzzjoni ta' Ħad-Dingli. Sakemm titlesta din il-fażi tax-xogħol hemm diversi rotot alternattivi mmarkati bit-tabelli. li qed tkun sejjer lejn il-Buskett mis-Saqajja tista' tgħaddi mill-inħawi tal-Virtù. Tista' tuża din ir-rotta wkoll biex tasal Ħad-Dingli, iżda l-aħjar alternattiva hija li tevita t-Triq Ġorġ Borg Olivier u tgħaddi mill-bypass tal-Imtarfa u Vjal il-Ħaddiem fir-Rabat. Wara l-grigalata ta' ftit jiem ilu Infrastructure Malta bdiet xogħlijiet t'emerġenza biex jittranġaw ħsarat max-xatt ta' Seliport, il-parti tal-Birgu magħrufa bħala t-Toqba l-Qadima. Bil-maltempata tkissru partijiet mill-moll u Triq il-Mandraġġ li tgħaddi minn fuqu. Infrastructure Malta għalqet l-aċċess fejn kien hemm il-periklu u bdiet tagħmel tiswijiet temporanji ħalli ma ssirx aktar ħsara. Issa li t-tiswijiet t'emerġenza tlestew, il-moll u t-triq ser jinfetħu mill-ġdid. It-tiswijiet temporanji ser iservu sakemm jibda l-proġett ta' bini mill-ġdid ta' dan il-moll u t-twessigħ tal-prominat tiegħu. Il-prominat u t-triq se jkollhom aċċess aħjar u aktar sikur għal dawk li jużaw l-iskali f'dan il-moll jew imorru għal xi passiġġata. U sinjuri b'dik l-aħbar naslu fi tmiem l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Nisperaw li ma jkunx hemm aktar girgarati. Somma nerġgħu nintaqgħu b'aktar aħbarijiet, like u subscribe fuq il-Facebook page jew il-YouTube channel ta' Infrastructure News. Issa ħammur nara fejn spiċċa Sander, għax ħadu r-rieħ, ifhem. Minn dejjem u ħerriħ. Sander.